Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, um, chi newydd lansio eich, eich dogfen ymgynghori drafft chi. Um, mae nifer wedi bwniadu chi, mae sioc siarad i hwn i gyd. Sut allwn ni um, ymddiried ynddo chi? Mae, mae bod rhywbeth o cig, o, cig a gwaed yn mynd i ddod allan o'r, e, or, or ymgynghori yma. Mae ymgynghori yma, mae trafodaeth dyn ni'n dechrau yma, yn trafodaeth y bwyty y gweledigaeth Mwy uchelgeisiol, dyn ni wedi gweld gan unrhyw Lywodraeth Cymru ar unrhyw pryd, unrhyw adeg. Be dyn ni'n sôn amdano heddiw yw ddim jyst uh, trafod sut ydyn ni fel Cymru Gymraeg yn defnyddio'r Gymraeg, a hawl ni i defnyddio'r Gymraeg pan ni'n mynd i'r banc neu uh, siop coffi, lle bynnag ydyn ni. Dyn ni'n sôn y bwyty adfer yr iaith Gymraeg fel iaith cenedlaethol Cymru, newid cyd-destun y Gymraeg, creu siaradwyr Cymraeg, trafod lle, lle'r y Gymraeg yn ein cymdeithas, cymuned a gwlad ni. A mae hynny'n tra wahanol i beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. A gyda uchelgais o'r fath, mae'n rhaid ni trafod hynny fel genedl. Dyw hwn ddim yn drafodaeth, dyn ni wedi clywed sawl gwaith o blaen, a dwi'n cytuno gyda, gyda, gyda hynny. Dyw hwn ddim yn trafodaeth gyda Cymry Cymraeg yn siarad gyda Cymry Cymraeg. Mae hwn a bod hi yn y Cymry fel genedl yn trafod ein iaith ni chi'n sôn am ymgynghori gyda phobl o, o bob cwr o'r wlad. Ydy hynny'n arwydd o llywodraeth sydd wedi rhedeg mas o syniadau sydd ddim yn gwybod beth i wneud nesaf? Wel, edrych ar y dogfen, mae gyda ni digon o syniadau, ond dyw'r llywodraeth ddim yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun. Llywodraeth yn gallu arwain, mae'r llywodraeth yn gallu annog, mae'r llywodraeth yn gallu deddu. Ond Pobl sy'n siarad, rhieni sy'n dewis iaith y plant, pobl yn dewis iaith yn y clwb rygbi gyda'r nos. Felly, dyw e ddim yn... dyw Llywodraeth ddim yn gallu mynnu bod pobl yn defnyddio ac yn siarad y Gymraeg, ond 'dyn ni eisiau gweld hynny'n digwydd, a felly, mae'n rhaid i ni, fel Gymry, fel cymuned cenedlaethol Cymru, wneud penderfyniad bod ni eisiau gweld ein iaith ni fel rhan o bywyd bob dydd ni, a mae hynny yn meddwl, mae'n rhaid i ni, trafod sut ydyn ni'n mynd i wneud hynny, a trafod hynny fel genedl. Ac yn sôn yn lot am e, siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn teimlo'n digon hyderus i nodi bod nhw'n siarad Cymraeg. Sut mae rhoi hyder i bobl Cymru i siarad Cymraeg eto? Wel, fel dyn ni'n gwneud heddiw yn, ar faes y prif oel, mae pobl yn mwynhau y Gymraeg. Dwi'n gwybod fel un sydd wedi dysgu Cymraeg, Sut mae hynny wedi cyfoethogi fy mywyd i ac sut mae'n cyfoethogi bywyd fy mhlant i heddiw. Ac beth dwi eisiau wneud yw gweud wrth pobl bod y Gymraeg yn rhywbeth hanfodol o bwysig, mae'n rhywbeth sydd yn hwyl, rhywbeth sy'n dod â ni at ei gilydd a rhywbeth dyn ni yn troisori ar gyfer y dyfodol. Ac gyda neges positif glir uchelgeisiol yno, dwi'n credu bod ni'n gallu adfer iaith fel iaith cymunedol a cenedlaethol Cymru.